Aberafon unwaith eto ar y drod flan. Di llwyddo dod i cryn dipyn o bwysau ar rygbi Gogledd Cymru yn gynnar yn yr ornest yma. Rhyw ugen munud ar y cloc. Hogan gorfod cario, neb yn rhoi ongl i fe. Jordan Walters yn safle'r mewnwr nawr. Oh, pas hyfryd gan y prop Gwilym Evans i Gregory. Yr engol yn cyfuno. Rhyw dair peder metr mas maen nhw nawr. Hogan, os gobeith mynd yn llydan, pas hyfryd gan Cullen i Frankie Jones, sgôr cyntaf yr ornest i'r ymwelwyr, Aberafan ar y blaen. Rygbi Gogledd Cymru nawr ar meddiant. Nôl ar y tu fewn. Mewn i'r doi ar hugen maen nhw'n mynd. Jones, McBride, Rhaid oedd i fe gario. Dwi'n llwyddo cael y pen glin lawn. Odi, medd Ben Breakspear. Jones. Nelson. Cymru tipyn i lorio fe. Y bel dal ar blat i Tudur Jones. Dion Jones, pas hyfryd, dwylo da sy angen, a bydd Sam Jones yn croesi am gais cyntaf i rygbi gogledd Cymru. Ni'n gyfartal ar trosiad i ddod. Trosiad Billy McBride, y gwahaniaeth rhwng y tîm oedd Ashton Evans a'r bas yng nghanol cam, ond nhw'n mynd Cullen, dwylo da. Gwych i Scott Del Nefo, Scott Del Nefo yn llygadu'r bwlch ac yn croesi am cracer o gais i Aberafan o'r cymal cyntaf o chwarae. Gwych. Mewn i'r ail hanner felly. Dwy gic gosb i Billy McBride sydd wedi dod i rygbi gogledd Cymru nôl ar y blaen. Ashton Evans yn cario un ffordd mae'r gwrn yn lico mynd. Ond eto'n cystadlu yn frwd. David Thursky, hwnna wedi troi'r bel drusto. A os na wbeth i gael y bel mae'n llydan. Williams ar bas i Dion Jones. Penderfynu cicio. Ydw e'n gallu casglu? O! Mas o'r drws gefn i Sam Jones. Ail iddo fe, ail i rygbi Gogledd Cymru. Ymestyn i Mates. Mae Berafon yn trial chwarae un yn mas o Drafferth fan hyn, Ashton Evans eto'n cael ei ddal, ie, ar law yn yr awyr o blaid rygbi Gogledd Cymru. Am y pyst, am y cornel, be maen nhw'n neud? O, Connor Dever yn mynd ai'n sydyn, yr eilydd o fewnwr, dadlwytho i Harper Chamberlain. Dyma i chi gyfle nawr am drydydd cais. i rygbi gogledd Cymru. Parry yn cario. Modfeddi yn brin mae fe i'r dde os bosib. Dewn nhw'n ag e i'r chwith. Nôl i Harper Chamberlain a fe'n gwasgu drostodd am y trydydd cais o'r prynhawn i'r Gogs. George Roberts a'r tafliad. Ni ffindo ei ffordd nôl i rygbi gogledd Cymru. Di bod yr dreigiau allan yn doni yn Doncaster wrth gwrs. Dyna'r gwr sy'n mynd i gael y cais pwynt bonus i rygbi gogledd Cymru. Na, mae rhaid i fe dorri'n rhydd. Defa, pas fflat mas i Louis Williams. Dyna'r cais pwynt bonus i rygbi gogledd Cymru. Llwy reoli yn hwyr yn yr ail hanner. Aberafan fel maen nhw wedi bod yn yr ail hanner yma o dan bwysau. Mae rygbi Gogledd Cymru yn cystadlu'n gryf dros y bel. Celt Francis Roberts, dwi'n meddwl yn ennill y gic gosb a Defa unwaith eto yn mynd â hi'n sydyn. Delwyn Jones mas ar yr asgell yma, odw e'n mynd i gael y bel. McBride y moyn i. Ond dyw e ddim yn mynd i gael i. Dwylo da sy angen nawr. Williams, Parry i Jones. A dyna'r pumed cais i rygbi Gogledd Cymru. Maen nhw wedi bod yn wych yn yr ail hanner yma. Trosiad McBride yn neud i rygbi Gogledd Cymru 39, Aberafan 20, ac mae'r bwlch i'r Cwins yn y chweched safle nawr lawr i bedwar pwynt. A pwy sy'n teithio i Barc Eirias y Sadwrn yma yn y rownd nesa, Cwins Caerfyrddin.